Tagi, d yiwet n ubas taqbaylit i wid ibɣan ad ddun deg ubrid n Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Tura, abdu, addu. Mṛaḥba yis-wen kunwi yettḥessisen iḍ-agi. Acḥal nefreḥ ɣer xaṭer tesɛam amni ad tesellem i nnuba-agi i wid i iḥemmlen Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Ncallah tellam gar lmumnin-ines, ama tellam deg tmurt neɣ deg Fransa d tmura nniḍen neɣ ala berra. Ccehṛ-agi heḍṛeɣ-awen ɣef leḥwayeǧ tijdidin i d-yettak Lmasiḥ i wid isellmen iman-nsen ad t-tebɛen. Ittak-asen tudert tajdiṭ. Mačči kan ad idiren tudert s taqa deg ddunit, lameɛna akin lmut ad sɛun tudert n dayem deg ddula Rebbi, ɣer xaṭer ttwaɛfan-asen ddnubat-sen. Ayagi d lɛaǧeb! Sinna Ɛisa yessiwel-asen i wid yumnen yis, ad bdun ad ddun ɣer zdat, di tudert-agi tajdiṭ. Win iteddun s Sidna Ɛisa deg ubrid-is isɛa yiwet n lɛafya ur nettwaf ara deg ddunit. D lɛafya i yifen kul lfehma, alxaṭer yesɛa tifrat d Ṛebbi. Ɣas tewɛer lḥala-s, lmumen n Sidna Ɛisa ur yettagad ara imi yessen Ssid-is yella yid-s. Yerna di kulci ixeddem i lxir n wid i t-iḥemmlen wid ittusawlen s lqesed-is. Wid itebɛen lmasiḥ ssnen tidet s Rebbi. Tidet-nni tettariten leḥrur seg ddnub d ccer i ten-icikklen zik. Azmeren ad ddun s ssahla deg ubrid Rebbi s yiwet tazmert tajdiṭ i sen-ittunefken seg yusawen. Kunwi yettḥessisen iḍ-agi, tessnem acu d tazmert-agi? Tjerrbem-tt deg tikli-nwen? Tzemrem ad tinim am Sidna Bulus zemreɣ kulci s win i yi-sseǧehden? D tazmert-agi ara nmeyyez iḍ-agi alaxaṭer awal Rebbi inehhu-yaɣ ad nesseǧhed iman-nneɣ deg Sid di lǧehd n tezmert-is iwakken ara nezmer ad nɛassu tiḥila n cciṭan kul ass, mkul sɛa. acu d tazmert tidet? Tazmert tidet ur tettwassal ara. Mačči d argaz i yettɛeggiḍen mi izaɛef i yesɛan tazmert. D win i yessusmen, i yeṭṭfen aqemmuc-is mi ara tettceqqiren Medden, d argaz iǧehden yesɛan tazmert. Wid izdeɣen adrar, ad tt-yesnem sɛa sɛa deg ccetwa, ad yili assiyeḥ n udfel ara iṣubben deg yiɣeẓran s lḥess tameqqrant d tazmert ineqlaben ayen ilan deg ubrid-is. Lameɛna deffir kra wussan, mi ara yebdu ad ifsi adfel-nni, neqla leḥcic yeffren s ddaw-as, ad tebdu ad temɣi. Ijeǧǧigen ad refden iqerray-nsen zdat yiṭij yeḥman. Sɛan tudert d tazmert ur nettumḥeq ara s taẓit n udfel i ten-iɛefsen deg ccetwa-nni kamel. Ur tsellem ara, ur tettwalim nneqla d ijeǧǧigen-nni. Akken ttemɣayen, ttalin-d, yusawen ad magren lḥamu n yiṭij. Lameɛna d nutni i yesɛan tazmert ad bedden s lǧehd, ad ṭṭfen akteṛ ussiyaḥ-nni n wedfel yuqmen lḥess ameqqran akken i d-iṣub seg yiwsawen. Iḍelli ẓriɣ zdat Taqyu yiwet d tateffaḥt yeččuren d lfakya. Mazal ur tewwi lfakya-nni. Ṭejra mazal tettḍeggir ar lqaɛa lfakya n zzayed iwakken titteffaḥin yeqqimen ad mɣurent, ad cebḥent. Seg ccher n meɣres, tatteffaḥt-nni tettban-d tazmert yellan deg-s. Win iqerben ɣur-s ur isell i wacemma. Lameɛna ma iṣebber, ad iẓer banen-d seg Wass ɣer wass ijeǧǧigen, ixuxiyen, imiren ifrawen ilqaqen, cwiya becwiya ad d-ban imiren lfakya. Lfakya n dir ad teswiḍ deg ɣer lqaɛa, ur tenfeɛ ara. Ma d lfakya lɛali ad teṭṭef deg ṭṭejra, ad timɣur, mkul taḥbult ad tuɣal d tateffaḥt taẓidant ara yesferḥen ul n bab tibḥirt. Ansi d-tekka tazmert n ṭṭejra-nni ad tefk lfakya lɛali? Ɛni ur d-tekka ara tazmert seg-s seg lliqa yettalin deg yiẓuran-is? Ulac lḥes di tazmert-agi, lameɛna d tazmert iǧehden, d tazmert yelhan inefɛen. Akken i tazmert tajdiṭ i d-ittak Sidna Ɛisa i wid itteklen fell-as, wid ittusemman d ṭṭulba s wul. Sɛan yiwet tazmert deg-sen ur nettwassel ara.

Sin Ɛisa yenna-yasen i ṭṭulba-s zik, ataya fkiɣ-awen tazmert yifnir kul tazmert bu ɛdawen n unciṭan. Lakin ur ferḥet ara imi awen-ttdewɛen lerwaḥ, lmeɛna ferḥet imi ttwektben ismawen n ungigen-nwen. Yeɛni, tazmert-agi ur tettili ara fell-awen ssebba ad tzuxxem ala xaṭi tesɛam tazmert nnig wiyiḍ, lameɛna ɛqlet tazmert-nni tettunefk-awen imi tettufdam tellam dar Urebbi, ttwaketben ismawen-nwen deg yigenwan. Uqbel i yettwarfeɛ Sidna Ɛisa ɣer yigenni, yenna-yasen i ṭṭulba-s, Ad ken-tekcem tazmert, mi ara d-yas Ṛuḥ Lqudus fell-awen, ad tilim D inigan-iw. Ansi i d-tekka tazmert-agi? Mi ara yeɛqel iman-is walbeɛḍ am ddnub zdat Rebbi, mi ara yamen d Sidna Ɛisa i yemmuten ad ikkes ddnub-is ad as-yefk tudert tajdiṭ d wul yeṣfan, imina Rebbi yettak-as i lmumen-nni tazmert n Ṛṛuḥ Lqudus. Tazmert ad iɣleb tazmert n Cciṭan kul ass. Ittak-as diɣen tazmert ad yili d inigi-ines, ad icehhed i wiyeḍ ɣef wayen yexdem fell-as Sidna Ɛisa. Ay gma, neɣ kemmini ay weltma diɣen. Ma d tidet tufiḍ lḥuriya si ddnub i d-ittak Sidna Ɛisa i wid itteklen fell-as i leslak, ma tqableḍ sɣur Rebbi lɛafu d tudert tajdiṭ, tettunefk-ak-d tazmert-agi diɣen. Tazmert n Ṛuḥ Lqudus izdeɣ deg wul-ik, i wakken ara tzemreḍ ad tḍeggreḍ seg ek lfakya n dir, ad terreḍ lfakya n lɛali i uklal n wid itebɛen Ṛebbi. Tura, imi nefhem deg wawal Rebbi acu d tazmert-nni tajdiṭ i d-ittak i lmumnin-ines tidet, isefk-aɣ ad nefhem amek texdem tazmert-agi deg-neɣ. Amek i d-tettemɣay lfakya lɛali deg tikli n lmumnen Sidna Ɛisa? Ma ktimt-d, Tatteffaḥt-nni. Ansi d-tekka tazmert, ad ǧuǧgen leǧwayes, ad ssufɣen iferrawen ileqqaqen d lfakya lɛali di lweqt-nsen. Leǧwayes-nni ttaṭṭafen deg ṭṭejra, jebden sɣur-s tazmert ad d-arun lfakya lɛali. D lliqa i yettalin deg ṭṭejra-nni ttaken i leǧwayes tazmert ad xedmen ayagi. Deg Inǧil, Sidna Ɛisa yessefhem-aɣ-d s lmital Ayen i kun-nniɣ tura. Ke tasuret xmesṭac n Inǧil n Yeḥya, iqqar-aɣ-d i nukni, am wid-nni i lan d ṭṭulba-s zik, Kunwi teṣfam ayagi f ddemma n wawal s i kun-xebreɣ. Tura, ṭṭfet deg-i. Nekkini ad zedɣeɣ deg-wen s Ṛuḥ Lqudus. Am lǧayza, ur tezmir ara ad d-taru lfakya s yiman-is ma ur teţţaṭṭaf ara deg ṭṭejṛa, akkagen i ula d kunwi ur tezmirem ara Ḥaca ma tzedɣem deg-i. Nekkini d ṭṭejra, kunwi d leǧwayiz. Win yettaṭṭafen deg-i deg-s zedɣeɣ nekkini s Ruḥ Lqudus yettaru aṭas lfakya, lxaṭer bla nekkini ur tezmirem ara ad txedmem ulama d kra. Lmumnen d Sidna Ɛisa yesɛan tazmert n Ruḥ Lqudus, mačči s lɛayaḍ, lḥess, ara yesban i medden lfakya n Ruḥ deg tikli-ines. Yettwakteb ur yessefk ara i uqeddac n Sidna Ɛisa ad ittnaɣ, lameɛna yessefk-as ad yeshel ɣer medden akk, ad yezmer ad iseḥfeḍ, ad yili d bab n ṣṣber, ad iseggem s sahla wid ittxalafen. Lfakya n ṛṛuḥ d lmaḥiba, lefṛaḥ, lɛafya, ṣṣber, lxir, lǧuda, ṣṣeddaq d sahla. Ihi, ma nedder, am leǧwayez-nni s tazmert-nni yellan deg-neɣ, yessefk-aɣ imiren ad nelḥu ɣer zdat s tazmert n Ṛuḥ Lqudus, ad neddu deg ubrid n Sidna Ɛisa, mačči s lḥess d zzux, lameɛna s wanuz, di lɛafya d lezkal. Deg wayagi, ara yili lǧehd-nneɣ. Liqa ilan deg lǧayiza tettak-as tazmert ad tḍegger tiḥbulin n tteffaḥ ilan bla nfeɛ. Akken i ruḥ lqudus i lan gul lmumen n Sidna Ɛisa yettak-as tazmert ad yerwel ɣef cahwat n yilemẓiyen, ad ibɛad ɣef mejjadalat mebla lmeɛna, mebla nnfeɛ, ad yettaxer ɣef lehḍur icemten, ad iḍegger seg wul-is tismin d lɣucc, temɛa, zehhu d leḥwayeǧ yettemcabin. Am akken lliqa yettalin deg lǧayza tettak-as tazmert ad teṭṭef deg lfakya yelhan. I d-yettak Ruḥ Lqudus tazmert i lmumnen Sidna Ɛisa ad yeṭṭef deg wayen yelhan, ayen ilan d lḥeqq. Ad imɣur deg tamussni n Sidna Ɛisa Lmasiḥ s yid-is, iwakken lehḍur-is ad yili kul ass n yeɛma, iwakken ar yelḥu dima s lɛaqliya ɣer lǧiha n wiyaḍ. Ṛebbi ittak-as i lmumen n Sidna Ɛisa mačči kan tazmert ad iɣleb ccer s lxir, lameɛna ittak-as tazmert ad iccehd i wiyaḍ ɣef ayen ixdem fell-as Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Netta, uqbel ittwarfeɛ, inna-yasen i ṭṭulba-s, Ad kent-tekcem tazmert mi ara d-yas Ṛuḥ Lqudus fell-awen, ad tilim d inigan-iw. Ḥkiɣ-awen ddurt iɛeddan ɣef ilemẓiyen yellan d ccaf n terbaɛt, wid yeqqaren isemman iman-nsen d imaseḥiyen ala xaṭer nekren ddin n tmurt. Ilemẓi-nni inna-yi-d, Issefk-asen ad fehmen lxilaf gar wid yellan d imaseḥiyen s uqemmuc d wid yesɛan tudert tajdiṭ i d-yettak Sidna Ɛisa i wid i d-yettasen ɣur-s i leslak n ddnubat-sen. Nniɣ-as, amek ara ssnen ma ur asen-teqqareḍ ara? Imken llan wid i d-yusan ɣur-wen deg unebdu-agi, i bɣan ad t-cehden ɣef tudert-nni tajdiṭ ay ufan deg Lmasiḥ. Bɣan ad ilin d inigan-is, i wakken ara tafem ula deg kunwi tudert s ṭṭaqa. Igad-agi sɛan deg ulawen-nsen Ṛuḥ Lqudus, i sen-yettaken tazmert ad ɣelben lxuf, ad ilin d iniganen s tid-nsen. Tesɛam tazmert-agi? Tellam d inigan-is kunwi? Ḍekkret yid-i tura imeslayen n ttdekkir, ad d-yuɣal d dɛawa seg wulawen-nwen.

Ma tebɣam ad tfehmem akteṛ ɣef tazmert tajdiṭ i d-ittak Lmasiḥ, ktbet-iyi la Lawerdiya, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Ma ur aɣ-tketbem ara, amek ara nissin ma tebɣam nnuba-agi neɣ imken tebɣam ad tenḥabes? Ihi ktbet-iyi, init-iyi-d ma tebɣam ad nernu nnuba-tagi s teqbaylit neɣ ala. Ataya tikkelt-nniḍen lɛelwa-nneɣ. Tabwat n tibratin 141 Monte Carlo, Monaco. Nesɛa yiwet tektabt isem-is Asagi s teqbaylit, lameɛna mačči s taɛrabt s tefransist, Asagi. Ḥassiset lǧemɛa i d-iteddun inuba lexbar lxir ɣef lweqt-agi. Sebt i d-iteddun ɣef lweqt-agi, i lfeṣṣel-agi ittusemman bdu, ddu. Nubat-agi i snat ttawḍent ɣur-wen ɣef lmuja talmast 205 lmitrat n Radio Monte Carlo 14 67 kHz. D ayen ihi iḍ-agi ar ddurt i d-iteddun. Azul. Thank you.